Mela, Calamita, ikompli, grazzi talli qegħdin magħna u qed issegwuna. Magħna hawnhekk il-Maniġer għall-Komunikazzjoni Kane Said illi mhux l-ewwel darba illi ġie hawnhekk iżurna u mhux l-ewwel darba li tkellimna dwar il-logħob responsabbli u kemm importanti illi wieħed jagħraf jew inkella jipprova għall-inqas li jagħmel l-ewwel pass li xi kultant, u mhux l-ewwel darba tkellimna fuqu, huwa diffiċli, imma li naslu għand ir-Responsible Gaming Foundation fejn huma jkunu jistgħu jgħinuna b'ħafna modi differenti. Warnofsinhar it-tajjeb lilek. Warnofsinhar it-tajjeb lilek Tiziana, lit-tim kollu ta' Kalamita u lit-telespettaturi. Mela, il-ġimgħa li għaddiet il-Fondazzjoni ġiet ippreżentata bi stħarriġ Kampanja ta' Għarfien Take Action. Hekk hu, il-Kampanja ta' Għarfien Take Action kienet kampanja parti minn proġett wiesa' proġett iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew u parti mill-proġett kien hemm li jrid isir stħarriġ, survey, wara l-kampanja, wara x-xhur tal-kampanja biex naraw, number one, l-impatt li ħalliet il-kampanja fuq il-pubbliku hemm barra. U Lambertu nanalizzaw ukoll perċezzjonijiet vis-à-vis kemm il-logħob virtwali, gaming, kif ukoll il-logħob tal-azzard, gambling, u nikkollaboraw dawn ir-riżultati mal-istatistika li konna ħriġna wkoll parti mill-proġett fl-2019. Sewwa. X'konklużjonijiet ħarġu minn dan l-istħarriġ? Meta qabbilna r-riżultati mal-2019, l-ewwel ħaġa vis-à-vis perċezzjonijiet ħarġu li l-predominanza kemm tal-logħob virtwali u kemm tal-logħob tal-azzard naqset. Issa, trid iżżomm f'moħħok ukoll il-finanzjament tal-persuna. Għaliex il-logħob tal-azzard naqas? Għaliex il-pagament, ir-riskju tal-flus naqas? Għaliex jista' jagħti l-każ li l-persuni minħabba diversi raġunijiet sabu inqas flus fil-but. sewwa. Allura l-persuna toqgħod kemxejn aktar attenta biex tirriskja flusha, biex tilgħab flusha waqt il-logħob tal-azzard. Minkejja dan it-tnaqqis rajna li l-livell ta' logħob virtwali u logħob tal-azzard fost iż-żgħażagħ baqa' kemxejn l-istess. Barra mill-perċezzjoni tal-logħob virtwali u l-logħob tal-azzard, nistgħu wkoll naraw l-effett tal-kampanja fuq il-pubbliku hemm barra, l-impatt tal-kampanja, fejn rajna li tista' tgħid il-maġġoranza tal-popolazzjoni taf, bil-Fondazzjoni u bis-servizzi li l-Fondazzjoni toffri u aktar minn hekk li nofs dik il-maġġoranza semgħu l-ewwel darba bil-Fondazzjoni permezz tal-kampanja ta' għarfien. Allura, allura hemmhekk naraw li l-Fondazzjoni kellha impatt tajjeb fuq il-pubbliku in ġenerali hemm barra. Rajna wkoll li l-aktar Persuni tista' tgħid li jafu bil-Fondazzjoni huma dawk il-persuni li jilagħbu b'mod eċċessiv. Hemmhekk il-Fondazzjoni tista' tgħid laħqet wieħed mill-għanijiet tagħha wkoll għaliex? Għax il-messaġġi tagħna ta' promozzjoni nimmirawhom lil kulħadd, ta' imma nimmirawhom b'mod speċjali lil min? qed ibati mill-problematiċi, mir-riperkussjonijiet, mill-vizzju. Allura hemmhekk sibna li l-kampanja kienet ta' ġid għall-Fondazzjoni Tiziana. Sewwa. Jiena nemmen, u di anke hawnhekk ngħidha fil-programm illi meta niltaqgħu ma' guests mistednin bħalkom, aħna nkunu qed nitgħallmu wkoll. Jien naħseb intom ukoll Titgħallmu minn esperjenza bħal din? Titgħallem dejjem, kemm mill-ħażin u kemm mit-tajjeb. Normalment titgħallem aktar mill-ħażin, sfortunatament, fil-ħajja. Imma iva, permezz ta' din il-kampanja rajna x'aħna qegħdin nagħmlu tajjeb u x'nistgħu nagħmlu aħjar. U ovvjament kampanja bħal din turik biċ-ċar fejn qiegħed tonqos pereżempju u hemmhekk aħna ħa nkunu qegħdin nużaw ir-riżultati ta' dan il-post survey, tista' ssejjaħlu hekk, bħala bażi u dejjem dejjem naħdmu fuqu. Għaliex huwa importanti l-kunċett ta' logħob responsabbli. Iva Tiziana, illum il-ġurnata dejjem nisimgħu każijiet fuq l-aħbarijiet li jorbtu b'xi mod jew ieħor mal-logħob tal-azzard eċċessiv. Importanti li nużaw din l-attività mhux għal deni Imma għal ġid, u x'inhu l-ġid li jorbot minnu miegħu l-logħob tal-azzard? Għandek ġid soċjali, jiġifieri inti meta tmur każino, pereżempju, qed tiltaqa' man-nies, qed tissoċjalizza man-nies. Jekk inti mort it-tombla, pereżempju, anzi għandu mort it-tombla, inti qed tissoċjalizza man-nies u tieħu pjaċir ma' sħabek. Ejja nżommu dak il-livell ta' pjaċir. U kif inżommuh dak il-livell ta' pjaċir? Billi inżommu l-kontroll fuq butna. Jekk jiena kapaċi nonfoq ħamsin ewro f'lejla, logħob tal-azzard, ma rridx naqbeż dak l-ammont għax inkun qed nirriskja mhux biss għalija imma anke għal persuni maħbubin tal-madwar tiegħi. Mhux biss il-flus irrid ikollna kontroll imma anke dejjem nirrepeti fil-ħin. Jekk jiena mort waħda tombla matul il-ġimgħa, m'għandix għalfejn inżid darbtejn jew inkella tliet darbiet. Aktar ma tmur aktar inti se tonfoq. Allura tajjeb li nżommu kontroll u tajjeb li permezz ta' dan il-kontroll inkunu responsabbli ta' tali attività. Għaliex? Għax kulħadd jaf illum il-ġurnata li l-esaġerazzjoni torbot magħha diversi problematiċi. Il-problematiċi huma kbar, nerġa' ngħid nisimgħu kemm-il darba fuq l-aħbarijiet b'każi l-Qorti, tajjeb li nżommu kontroll u permezz ta' dak il-kontroll inżommu l-pjaċir tizzjana biex ma naqgħux vizzji. Qed nara wkoll Fuq l-iscreens tagħna l-helpline 1777 u anke il-website inkella f'kull tista' tgħid pjattaforma ta' social media, Facebook, Instagram, kollox tista' tgħid, Twitter, fuq YouTube. Dawn kollha ħa jgħinu biex anke intom segwu u araw biex jekk inti qed tħoss illi tixtieq titkellem mal-Fondazzjoni Tibżax! Huma ma se jgħidulek xejn, mhux se jirrabjaw miegħek, imma inti tkun għamilt diġà l-ewwel pass, pass importanti ħafna, illi diġà tkellimt ma' xi ħadd illi jista' jiggwidak. Xi kultant forsi nsibu l-ħabib, il-ħabiba, xi nies tad-dar, eżempju, li forsi niżvugaw, ħa ngħid hekk, magħhom. Imma mbagħad hemm bżonn. Hekk hu. L-ewwel kuntatt mhux vis-à-vis l-ivvizzjat biss, anyone. L-ewwel kuntatt li jkollna fir-rutini ta' kuljum tagħna huwa mal-persuni, mal-maħbubin tagħna, mal-persuni tal-madwar. Huma l-ewwel nies li jindunaw li hemm xi ħaġa tajba jew inkella hemm xi ħaġa ħażina għaddejja. Sadanittant jiena dejjem inħeġġeġ li jekk persuna tkun għaddejja minn riperkussjonijiet, tkun qiegħda darha mal-ħajt, tajjeb li l-ewwel ħaġa li tagħmel li tirrealizza li għandha problema u li tirrealizza li għandha bżonn is-sapport. U tikkomunika, Tiziana, importanti. Għalxejn nikkomunikaw mal-persuni tal-madwar bil-problemi li għandna l-bank, bil-problemi li għandna man-nies eċċetera eċċetera u meta niġu għas-CUNO ma nammettux li għandna issue u rridu s-sapport. Mhux hekk? Allura barra li nikkomunikaw importanti li we go all the way, Tiziano, ġifieri nfittxu s-sapport u noqogħdu għalli jgħidulna l-professjonisti. u hemmhekk nippruvaw neqilbu l-folja tagħna għall-pożittiv. Ma jistax jiġi persuna oħra jekk mhux l-individwu li. Il-persuna li għaddejja mill-vizzju tista' tiġi tista' tkun akkumpanjata mill-maħbub tagħha jew mill-maħbuba tagħha. Sew, imma tista' tkun appuntata tista' wkoll l-importanti li l-persuna per se li jkollu l-problema jammetti li għandu problema u jrid ifittex is-sapport. Aħna jkollna diversi każijiet, telefonati fejn il-persuna tirrikjedi booking il-premises tagħna f'kunfidenzjalità assoluta, iċemplulna l-maħbubin tagħha per eżempju biex tagħmel formola ta' esklużjoni. Insiru nafu bil-mod il-mod li l-persuna m'aċċettatx li għandha issue u kif niġu għas-si u n-no, l-appuntament jitħassar. Terġi' ċċemplilna l-istess maħbuba u tgħidilna bil-problemi li għandu l-partner tagħha. Għalxejn iċċemplu jekk il-partner ma jkunx lest ta' guts biżżejjed biex jaqleb ħajtu għall-aħjar. Da qed nitkellmu m'hemmx irġiel u nisa, kulħadd, jiġifieri. Ekku, ekku, ekku. Aħna nagħtu eżempji biss hawnhekk, xi kultant nirreferu għal. Ekku, is-sapport qiegħed hemm, is-servizzi ta' sapport qegħdin hemmhekk, u aħna huwa d-dmir u d-dover tagħna u huwa d-dmir u d-dover tas-soċjetà li tipprovdih dak is-sapport. Ekku. Mela, il-helpline wieħed seba' seba' seba' għal dawk kollha li jixtiequ jsaqsu mistoqsija, għal dawk kollha li jixtiequ jitkellmu mal-Fondazzjoni, tinkwetawx, tiddejqux, hemm numru ta' ħa ngħid hekk. Il-wieħed seba' seba' seba' huwa linja ta' sapport free, free phone, jiġifieri ma tħallasx biex tużah, Jekk saħansitra tiddejjaq issemma' leħnek tista' tuża ċ-chat line fuq il-websajt Ekku tagħna li qiegħda titkellem mniżżla fuq hemmhekk. l-iscreen. Kont se ngħidilkom esperti jiena imma intom nies ukoll Imħarrġin, forsi imħarrġin. mħarrġin illi jistgħu jagħtu dik il-kelma li aħna għandna bżonn nisimgħu biex nagħmlu iktar kuraġġ Ekku, wara ekku, kollox. ekku, ekku. Grazzi ħafna lilek, Grazzi Kane, lilek, Tiziana. kumplament tal-ġurnata t-tajba lilek. Lilek ukoll. Intom se tibqgħu hemm għax Kalamita għadu mhux lest, eh, fadlilna naqra oħra.